bi wɔ ɛkɔ so a ma mesɛe no obiara wɔ ghana ha biara ɛyɛ biribi bi a yɛyɛ biara wɔ ha biara no me mede blame no nyinaa kɔ soro hɔ mede kɔ soro hɔ assembly because if this kiosk ɛwɔ ha for four years a who allowed it Dɛn nti na ɛsɛ wɔ ha? Me, menom nsuo a, as a good citizen, menom nsuo na mekita me nsuo rɔba, mede hyɛ me bɔtɔ mu. Dɛn nti na mede hyɛ me bɔtɔ mu? Because there's no dustbin a mehu ɛwɔ baabi a mede me ayi bɛtom. Nti ayɛ sɛ mede hyɛ me bɔtɔ mu. Na me ba mayiyi agu me bɔɔla ɛwɔ adwuma mu. Mayiyi agu me me me bɔɔla ɛwɔ adwuma mu. Nti if you are hwɛ anim ha yi ayi anim ha yi ayi. Yɛsɛ Mr. Bani Abronsan. Meba, mewie a mɛka adwuma a meyɛ. Mr. Anim ha yi ara, Mr. Brande Abronsan yi ha. Yɛahyehyɛ nneɛma agu pavement so ama nnipa nam mu. Wo nan bɔ obi bisiketi a na ɔdi w'atɛm because a pedestrian no menyɛ sɛ mefa kwan so, ɛyɛ sɛ mefa road, mefa baabi a nneɛma no gu no. Nti menyɛ kaa, ɛyɛ sɛ me ne kaa kyɛ kwan na kyina kaa bɔ me. Deɛ nti na ɛyɛ sɛ ɛkɔ so. Yɛsuro nipa a, yɛsuro nipa wɔ ɔman mu a. Wonyini sɛ temammufoɔ no so so yɛka wo bi because yɛnyɛ ready sɛ yɛbɛka nɔkorɛ no yɛsuro nipa. Sɛ abaa nnam akyi a abaa nnam akyi a everybody is born bad everybody in this world ɛyɛ born bad ɛnti deɛ wobɛyɛ a nipa no bɛn sɛ the enforcement should be ɛyɛ sɛ ɛyɛ den ɛyɛ deɛ na nipa woka nipa so a sɛ apɔnkye ba ha sisi a na wotam aba na wode bɔ no ɔnwane obɛdwane ba yɛabaa no yɛmfa mmɔ favoritism yɛ adwuma Oh, wei deɛ. Favoritism ɛyɛ adwuma. Nti sɛ assembly no amfa ne nan ansi hɔ, Honorable MC Vincent, mɛsrɛ no sɛ ne MC na odi no yɛ pɛ paa. But sɛ wamfa ne nan ansi hɔ a, nipa nipa bɛma n'adwuma no ayɛ adwuma bɔne. Nipa yɛ hɛ yɛkɔ dwom ha a, yɛkɔ interview ma ne yɛtu wɔn afiri kwan so adeɛ asɛ na ɛyɛ a wɔka. Wɔn sɛ ɛno na wɔde hwɛ wɔn mma sukuu. Ɛyɛ biribi aba ma Christmas nnuru ne yɛmfa mic nkosi saa baa no anim. Ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛntɔ hwee. Meboa. Yɛntɔ me hwee na ɛba a yɛnya dwom. Nso sɛ wokɔ sɛ wokotu na ɔsɛ ɛno na ɔde hwɛ ne ba sukuu. Ɛno yɛ wɔn kotu wɔn wɔn wɔn wɔn ɛhɔ ayɛ ayɛ maama. Wɔn sɛ wɔn assemblyfoɔ no suro duabɔ. Ɔmasea ba, ba sɛ wo suro, wo yɛ biribi na wo gyina wɔn aso. Dua bɔ bɛ ne amɔ Rawlings wɔ man mu ha. Nku no, ne ho te. Nti ɛsɛ assembly no gye ne nan si hɔ. Na me me me kwaa me sɛ me de adeɛ to fam a ɛsɛ ɔkye me. Na wo bɔ me ka. Na kyina bi no me yɛ adeɛ a ma dwene ho yie. Nti dustbin sɛ ɛni kurom no deɛ me so me fa baabi me bila me bila mu assembly no kakra. Yɛ de si hɔ obi bɛ fa. Obi bɛ fa deɛ na kyɛ sɛ ɔni mu adwuma. Sɛ wode dustbin si hɔ na adeɛ kye na obi bɛfa a, na kyerɛ sɛ wowu nim w'adwuma. Nti wode dustbin so ɛsɛ wobɔ ho ban. Adɛn nti na wonim n'adwuma? Ah, wonim w'adwuma a wode adeɛ si hɔ as assembly wokita memfa no sɛ the mini yɛka bi musec meboa municipal security eh, council. council. Nti wo na woyɛ municipal ha nyina wo na woyɛ security council na obi de wode adeɛ bɛsi hɔ na obi afa anasɛ woantimi ankye no a na wo musec na woyɛ no ɛkyerɛ sɛn? Wode mu memɛkɔ akɔka. mekɔkaa saa nipa no yɛ powerful nti ɔkɔ ho asɛm ɛɛ ɛɛ assembly fo me a mekɔkaa no mɛfɛle me a mekɔkaa no me na bɛba bɛyɛ problem no. ɔbɛyɛ problem sɛ. hwɛ driver fo bi charge me approve uh, on approve first mefrɛ ayi ɛka ne sɛn PM, mefrɛɛ PM maa no sɛ wo government no, bi mo bɛgu wo government no anim ase. Because deɛ nti na petrol wɔ 17 cedi, 17 cedi, na metua sɛ 5 cedi, eh, 5 cedi, 5 cedi kɔ abisim. Na petrol aba 9 cedi. Abisim deɛ sɛ ɛwa. Metua sɛ cedi. Me meforo eh, how to estate. Me ba, wo na wahyehyɛ wo mmara, asɛm bi wo na wade fɛn aba. Ɛna me petrol 17 cedi no, I was paying 5 cedi to abisim. Deɛ nti na ɛyɛ sɛ Petro ba ten cedi a mesan tua sɛ cedi na ɛkɔ abisi. Doesn't make sense. Ẹ make logic biara. But assembly is sitting down and the drivers are doing it. So can you enforce a law in this country? They are doing it. At their own laxity, they are doing it. Yɛnte so. But meanwhile, me madwuma a meyɛ no, gadget a metɔ, yɛ slash ne half. Adeɛ a na metɔ no 400 cedi de yɛ adwuma, na metɔ no 220 cedi. Nti me mekɔyɛ adwuma a mete firim ma nipa no. So why are we doing this to ourselves as a country?